Helo, yn y fideo yma dyn ni'n mynd yn trafod persbectifau cymdeithasegol ar addysg. Felly, be dyn ni'n mynd i wneud ydy mynd â chi drwy rhai o brif ddamcaniaethau um, cymdeithaseg sydd yn trafod addysg. Um, newn ni gychwyn drwy drafod damcaniaeth strwythurol swyddogaethol, cyn mynd ymlaen i drafod damcaniaeth Marcsaidd a ffeministaidd. Mi wnewn ni wedyn trafod theori feirniadol hil cyn mynd ymlaen i drafod damcaniaeth rhyngweithio, theori'r dde newydd a damcaniaeth ôl-foderniaeth. Felly, wnewn ni gychwyn drwy drafod damcaniaeth strwythurol swyddogaethol. Maen nhw'n pwysleisio bod y system addysg yn chwarae rôl holl bwysig yn trosglwyddo normau a gwerthoedd cymdeithas i ddisgyblion. Maen nhw'n pwysleisio bod y sgiliau, y normau a'r gwerthoedd a ddysgir yn yr ysgol, bod rhain yn hanfodol i ddisgyblion pan maen nhw'n mynd o'r ysgol ymlaen i'r byd go iawn. O fewn y system addysg, dyma ble mae disgyblion yn dysgu sut i barchu awdurdod a rheolau cymdeithas a mae disgyblion yn dysgu sut i gyd-weithio efo'i gilydd. Mae hyn oll yn holl bwysig felly er mwyn sicrhau bod consensws gwerthoedd yn cael ei datblygu o fewn cymdeithas. Ac wrth gwrs, 'da ni'n cysylltu'r ddamcaniaeth hon efo pobl fel Emile Durkheim, y cymdeithasegydd Ffrenig Emile Durkheim. Ond os 'da ni'n dod i gyfnod mwy modern, 'da ni'n meddwl amdan gwaith pobl fel Parsons yn fan hyn. Um, A mae rhywun fel Parsons yn credu mai addysg yw un o prif gyfryngau cymdeithasoli, ia, socialisation, sydd gan gymdeithas. Felly mae, nhw, mae rhywun fel Parsons yn credu bod y teulu yn gyfrifol am gymdeithasoli cynradd, ond bod yr ysgol yn pigo fyny wedyn um, efo yr cymdeithasoli eilaidd yma um, sydd, ia, sydd yn cael ei wneud gan y system addysg. Addysg, felly, yn ôl Parsons, yw'r bont rhwng y teulu a'r gymdeithas ehangach. Ac mae hwn yn gyfle da i sôn am derm sy'n reit bwysig o mewn cymdeithas, cymdeithaseg, sef y syniad yma o feritocratiaeth neu meritocracy. Mae Parsons yn credu mewn meritocratiaeth. Uh, mae'n credu fod pawb yn cael yr un cyfle i lwyddo o fewn cymdeithas. A mae'n credu bod yr ysgol neu'r system addysgu, bod hwnna yn trin unigolion yn gyfartal a bod pawb yn cael yr un cyfle i lwyddo o fewn y system addysg. Ond ia, so damcaniaeth strwythurol swyddogaethol oedd rheina. Damcaniaeth arall sy'n hynod o bwysig o fewn cymdeithaseg ydy damcaniaeth Marcsaidd, Yym, a ma' hwn yn ddod o ogwydd chydig bach yn wahanol. Fel y swyddogaethwyr, yym, ma'r damcaniaeth Marts- Marcsaidd hefyd yn cytuno bod y system addysg yn paratoi plant ar gyfer y byd gwaith drwy drosglwyddo sgiliau a gwerthoedd iddyn nhw. Ond yn wahanol i'r swyddogaethwyr, Mae'r Marcswyr yn gweld y system addysg nid fel rhywbeth llesol, nid fel rhywbeth da i blant, yn hytrach maen nhw'n gweld o fel rhywbeth sy'n ecsbloetio plant ac yn ecsbloetio'r dosbarth gweithiol. Fel mae'r cartŵn ma'n dangos, mae Marcswyr yn credu na creu y genhedlaeth nesaf o weithwyr i gynnal y system gyfalafol, mai dyma yw diben addysg yn y bôn. A ma' 'na lot o enwa' pwysig i ni ystyried wrth drafod addysg. Marx ei hun yn sôn amdano fo, ond pobl hefyd fel Althusser hefyd yn ei drafod o yn y gwae- yn ei waith yn fwy diweddar. Lly, ma' Marcswyr yn credu bod y system addysg yn chwara' rhan allweddol mewn rheoli syniadau a disgwyliadau'r dosbarth. gweithiol. A maen nhw'n trafod term pwysig yn fama sef ymwybyddiaeth ffug neu false consciousness. Hynny yw, dydy'r gweithwyr, dydy plant neu'r gweithwyr, dydyn nhw ddim yn gweld y byd fel ag y mae o go iawn. Ia, dyn nhw'm yn gweld bod nhw yn cael eu domiwnyddu, dydyn nhw'm yn gweld bod nhw'n cael eu ecsbloetio. Felly, mae'r system addysg, yn ôl Marcswyr, yn darn o gyfarpar ideoleg y wladwriaeth. Ie, mae hwn yn derm pwysig gan Althusser yn fan hyn, bod o'n ddarn o yr ideological state apparatus, ble mae'r dosbarth gweithiol yn derbyn, yn dysgu i dderbyn y drefn gyfalafol. Nid yw'r dosbarth rheoli yn dominyddu drwy rym neu drwy ffos yn unig. Sut maen nhw'n dominyddu ydy drwy reoli syniadau neu ideoleg y dosbarth gweithiol. Hynny yw, dydy'r dosbarth gweithiol ddim yn cwestiynu um, pam bod nhw'n cael triniaeth llai ffafriol o fewn cymdeithas na'r dosbarth rheoli. Mae'r dosbarth gweithiol yn dysgu i dderbyn be i fyw mewn cymdeithas sydd yn i ecsbloetio nhw ac yn sy'n annheg ar eu cyfer nhw. A mae'n gweld y system addysg fel rhan allweddol o hyn. Lle'r term nesa allweddol i'w drafod ydy'r syniad yma bod na fwy i'r cwricwlwm o fewn yr ysgol na dysgu, newn ni ddeud, iaith, neu mathemateg, neu celf, neu gwyddoniaeth. Dyma ddarnau o'r cwricwlwm ffurfiol dyn ni gyd yn gyfarwydd efo. Ond mae Marcswyr hefyd yn credu bod 'na rhywbeth o'r enw'r cwricwlwm cudd neu'r hidden curriculum yn bodoli o fewn yr ysgol. Felly, nid gwersi a phynciau traddodiadol yn unig sy'n cael eu dysgu yn yr ysgol. Yn hytrach, mae yna elfennau eraill o'r cwricwlwm yn cael ei addysgu. Er enghraifft, mae agweddau a normau a gwerthoedd yn cael eu dysgu o fewn yr ysgol. Ac os 'da ni'n meddwl am waith dau gymdeithasegydd adnabyddus o'r saithdegau, 'da ni'n sôn am Bowles and Gintis yn fan hyn, maen nhw'n credu mai prif rôl y system addysg yw atgynhyrchu'r gweithlu gyfalafol, a maen nhw'n credu bod hyn yn digwydd drwy ddysgu unigolion i dderbyn hierarchaidd o fewn yr ysgol ac wedyn y gymdeithas a'r byd gwaith. Hynny yw, 'da ni'n dysgu i ddilyn rheolau yn yr ysgol, 'da ni'n dysgu i fod yn ac uh, efo yn ufudd, dyn ni'n dysgu uh, i dderbyn awdurdod, dyn ni'n dysgu hyn oll yn yr ysgol, a mae hyn yn paratoi ni wedyn ar gyfer y byd gwaith. Mi fyddwn ni wedi hen arfer dilyn rheola, peidio cwestiynu ac ufuddhau um, i awdurdod erbyn i ni gyrraedd y gweithle, medd y marcswyr. A mae hyn yn deillio yn ôl i gyd i'r system addysg. Y ddamcaniaeth nesa' i'w drafod ydi damcaniaeth ffeministaidd. Mae damcaniaeth ffeministaidd yn perthyn i ddamcaniaeth gwrthdaro fel Marcswyr. Maen nhw'n pwysleisio anghyfartaledd ar sail rhyw yn eu gwaith nhw, a maen nhw'n pwysleisio'r modd y mae'r system addysg yn chwarae rhan mewn cynnal patriarchaidd. Maen nhw'n dadlau bod yr anghyfartaledd sy'n bodoli um, o fewn cymdeithas yn deillio o'r system addysg. Fel y Marcswyr, maen nhw'n credu bod y cwricwlwm cudd yn bodoli o fewn y system addysg sy'n dysgu merchaid, nid o reidrwydd fel darn o'r cwricwlwm, ond sy'n dysgu merchaid i dderbyn eu lle, eu lle a derbyn y drefn bartriarchaidd o fewn cymdeithas. O fewn y system addysg medd y ffeministiaid mae merched yn cael eu cymdeithasoli i dderbyn triniaeth wahanol i fechgyn. Nid yn unig yw hyn i'w weld yn y pynciau mae merched a bechgyn yn eu dilyn, ond mae hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y modd mae rolau rhywedd Ia, rôl disgwyliedig i fechgyn a merchaid, sut mae rhein yn cael eu portreadu o fewn yr ysgol, er enghraifft, mewn llyfrau ysgol ac yn y blaen. Mae nifer o ffeministiaid ac enw pwysig uh, i ni gofio'n fan hyn ydy rhywun fel uh, Judith Butler. Maen nhw'n credu bod cymdeithas yn gor bwysleisio'r gwahaniaeth biolegol rhwng dynion a merchaid. Maen nhw'n credu bod y normau a'r gwerthoedd cymdeithasol sydd i'w canfod o fewn cymdeithas, mae rhain sydd yn arwain at y ffordd gwahanol mae cymdeithas yn trin bechgyn a merchaid. A mae'r ffeministiaid fel Butler yn pwysleisio rôl y system addysg wrth greu ac atgyfnerthu'r normau a'r gwerthoedd hyn. Y ddamcaniaeth nesaf dwi'n mynd i drafod ydy theori feirniadol hil neu critical race theory, lle canolbwynt y ddamcaniaeth hon yw yw edrych ar ddylanwad hil ac hiliaeth o fewn cymdeithas. Ac dau enw adnabyddus i chi i chi gofio wrth drafod y theori yma ydy Derek Bell a Kimberley Crenshaw. Maen nhw'n amlinellu y ffordd mae hiliaeth wedi sefydlu ac yn cael ei gynnal o fewn cymdeithas. A maen nhw'n dadlau mai nid rhywbeth ar lefel unigol yw hiliaeth, ond yn hytrach rhywbeth sydd wedi cael ei fewnosod o fewn strwythurau cymdeithas. Felly, wrth drafod addysg, mae theori feirniadaol Hill yn pwysleisio hiliaeth sefydliadol o fewn y system addysg, a'r ffordd mae hyn yn dylanwadu ar brofiadau plant a phobl ifanc yn yr ysgol, yn y gymuned ac mewn bywyd ehangach. Un darn o waith ymchwil i chi gyfeirio ato ydy gwaith Gilburn o 2005. Ym a'r modd mae Gilburn yn trafod hil ac hiliaeth o fewn addysg yn Lloegr. A mae Gilburn yn dod i'r casgliad bod y system addysg yn cynnal hiliaeth yn y Deyrnas Unedig. Ac yn ddiddorol, be mae Gilburn yn pwysleisio ydy nad hiliaeth amlwg yw'r ffurf fwya' peryglus ar hiliaeth, ond yn hytrach, breintiau pobl gwyn o ddydd i ddydd sy'n arwain at oruchafiaeth pobl wyn o fewn cymdeithas. Ia, felly'r hiliaeth mwy tawel bach sydd yn deillio o um, safle ffafriol pobl wyn o fewn cymdeithas, dyna yw'r math mwyaf um, pwysig um, o hiliaeth uh, o fewn cymdeithas, medda Gilburn. Y theori nesaf y hoffwn drafod ydy damcaniaeth rhyngweithio. Felly, mae damcaniaeth rhyngweithio yn ffocysu ar rhyngweithio cymdeithasol yn yr ystafell ddosbarth. Mae'r persbectif yma hefyd yn trafod cymdeithasoli a disgwyliadau athrawon o berfformiad disgyblion. Yym, ac yn ganolog i'r gwaith yma, mae'r syniad yma o ddamcaniaeth labelu neu labelling theory, yy ble y gall athrawon labelu disgyblion a phlant fel rhai da neu plant drwg, yy plant sy'n alluog neu plant sydd yn llai galluog. A'r ddadl sydd yma ydy bod y labelau yma yn cael effaith ar y ffordd mae athrawon yn trin disgyblion yn y dosbarth. Er enghraifft, mae modd i athro um, labelu un plentyn fel, uh, fel da ni'n gweld yn y cartŵn yma, fel plentyn um, galluog um, sy'n mynd yn fynd yn bell yn y byd, yeah, sy'n mynd i lwyddo yn y byd. Mae hyn yn cael dylanwad ar y plentyn yna. Ond yn yr un un modd, mae modd i athro labelu plant fel be, plentyn drwg neu plentyn llai galluog, ia? A mae hyn yn y pen draw yn gallu cael dylanwad ar sut mae'r plentyn yma yn gweld ei hun wrth iddyn nhw dyfu fyny. Os 'da ni'n meddwl am dan dancaniaeth labelu, mae'r enw Howard Becker yn un andros o bwysig a'i waith oedd o'n gwneud yn ystod y 50au yn edrych ar y modd mae athrawon yn labelu plant ac oedd o'n gweld bod athrawon yn tueddu labelu plant dosbarth canol fel rhai da, fel disgyblion da, fel disgyblion disg- disglair, tra bod o'n labelu plant, uh, tra bod o'n gweld athrawon yn labelu plant dosbarth gweithiol um, mewn ffordd mwy negyddol. Ddaeth o i'r casgliad fod na duedd neu bias wedyn i weld gan yr athrawon yma Yym, oedd yn edrych ar faint, wel, pethau fel faint o amser oedd athro yn treulio efo plentyn, pa mor galed oedd athrawon yn, yn gweithio efo plentyn i helpu uh, nhw lwyddo. Um, a canlyniad hyn oedd bod plant o gefndiroedd gwahanol yn cael canlyniadau gwahanol o fewn y system addysg. Ia, er enghraifft, fysa Becker yn dadlau bod athrawon um, dos, yn ffafrio plant dosbarth canol, um, a wedyn yn cynorthwyo nhw i lwyddo gan i bod nhw yn cael eu gweld fel plant disglair. Ia? Felly, ia, oedd plant o gefndiroedd gwahanol yn ôl y ddamcaniaeth hon uh, yn cael ei labelu mewn ffordd gwahanol a mae hyn efo canlyniad neu canlyniadau go iawn um, ar eu cyrhaeddiad addysgiadol nhw. Lle y ddamcaniaeth nesa i fi drafod ydi'r damcaniaeth y theori'r dde newydd neu the new right theory. Yn ôl y ddamcaniaeth hon, mae yna gred nadur wladwriaeth, the state, felly, nadur wladwriaeth yn gallu cyrraedd anghenion unigolion o fewn y gymdeithas, ia? Nid rôl y wladwriaeth ydy edrych ar ôl unigolion. Maen nhw'n pwysleisio'r farchnad rydd, free market, lle mae busnesau a'r sector breifast yn cystadlu efo'i gilydd. Maen nhw'n credu mewn twf economaidd a bod twf economaidd yn bwysig a'r mae'r ffordd orau o gyflawni twf economaidd yw cynnig rhyddid i unigolion sy'n eu galluogi nhw i gystadlu yn erbyn ei gilydd. A mae'r ddamcaniaeth yma, yn aml, da ni'n cysylltu efo fo ym byd gwleidyddiaeth a uh, neoliberalism neu neo-ryddfrydiaeth, uh, syniadau neo-ryddfrydol felly, Mae'r rhain wedi dylanwadu ar maes addysg ym Mhrydain heddiw 'ma ac un ffordd dan ni'n gweld hyn ydy yn Lloegr mae 'na league tables, y tablau cynghrair ysgol, yn cael eu cyhoeddi lle mae ysgolion yn cael eu rancio yn ôl yr ysgolion gorau, yr ysgolion rhagorol, ysgolion da ac ysgolion, ia, llai da. Felly mae modd i chi weld y yym rancio yma yn bodoli o fewn system yym addysgol Prydain. A mae hyn yn dod o'r elfen yma o gystadleuaeth, bod angen cystadleuaeth o fewn cymdeithas. Ac os ydych chi'n chwilio am waith cymdeithasegydd i gyfeirio ato wrth drafod y theoriau'r dde newydd, ym maes addysg mae gwaith Saunders o'r nawdegau yn bwysig. Yn ôl Saunders, nod addysg ydy dyrannu neu rhannu unigolion i safleoedd gwahanol mewn bywyd. Fel y swyddogaethwyr, mae'r dde newydd yn credu bod y system addysg yn system feritocratiaidd lle mae gan bawb yr un hawl a'r un cyfle i lwyddo. Maen nhw'n credu bod angen creu system addysg lle mae unigolion yn gallu cystadlu yn erbyn ei gilydd, a bod y gystadleuaeth yma yn iach, gan fod angen sbarduno unigolion i gyflawni mwy yn eu bywydau. Yr damcaniaeth ola um, i ni edrych ar ydy damcaniaeth ôl foderniaeth, postmodernism. Felly, mae ôl fodernwyr yn credu fod cymdeithas fodern wedi dod i ben, am bod ni bellach yn byw mewn cymdeithas ôl-fodern neu post-modern. O fewn y gymdeithas ôl-fodern yma mae amrywiaeth yn ganolog i brofiadau byw pobl. Amrywiaeth o ran hil, amrywiaeth o ran diwylliant a hefyd amrywiaeth o ran cyfleoedd a phenderfyniadau. Yn ganolog i hyn mae'r cysyniad o ddewis a hefyd bod newid yn digwydd yn gyson o fewn cymdeithas. O ganlyniad mae angen i unigolion fod yn gallu digymod efo'r newidiadau cymdeithasol mewn byd sy'n amrywiol iawn ac sydd yn newid yn sydyn. Ac yn ôl yr ôl-fodernwyr, mae gan y system addysg rôl bwysig i'w chwarae yn hynny o beth. Rôl y system addysg felly yw paratoi gweithwyr i ennill sgiliau i fyd gwaith sydd yn newid yn gyson. Does 'na ddim swyddi am fywyd bellach, mae'n rhaid i weithwyr newid gyrfa yn llawer mwy aml nac yn y gorffennol. Rhaid i'r system addysg felly gynhyrchu unigolion a all ail-hyfforddi a newid gyrfaoedd yn rhwydd. Ac wrth i ni feddwl am gymdeithasegwyr ôl-fodern, mae gwaith rhywun fel Pierre Bourdieu yn hynod allweddol, ac wedi bod yn ddylanwadol iawn, yn enwedig o fewn y maes addysg. Yn ôl Bourdieu, mae rhieni dosbarth canol a dosbarth uwch yn defnyddio eu gwybodaeth nhw er mwyn gallu cael manteision addysgiadol i'w plant o fewn y system addysg. A dyna fo, gen i, dyna'r gwibdaith drwy rhai o theorau allweddol um, cymdeithasegol a'r addysg. Doctor Cynog Prys dwi, a dwi'n ddarlithydd yn Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.